CTL technology in nan kut kan thlei ṭhan hna. Atutan cu zei kong dah van chim ka duh ka ti si ahcun mi phone, repmi, Xiaomi he ti te pawl mi phone kan cawk tikah kan theih dingmi phunhnih in van langhter ka duh. Ka YouTube channel te hi subscribe le a pawng ummi darkheng le all timte ka hme piak ve ulaw cun ka Facebook page simi CTL technology te zong hi like ka hme piak ve te. Hi M-iPhone hi atu ka video zohmi chungin a nei cangmi zong nan um lai. Cun a nei rih loin a ra laimi caan zongah M-iPhone ai cawk te dingmi na si kho. Cucaah cun hi ka chimmi phunhnih hi na caah ṭhathnemnak an pek lai ti ruahchannak ka nei. Mah cucu zeidah a si kan ti si ahcun a pakhatnak cem ah China Room timi le Global Room tiin phun hnih na um. Le maw cucu China Room kan timi cu anmah Tuluk ca deuh ah sermi a si. Le maw cucu phunkhat a um rihmi cu Global Room timi si i cu Global Room timi cu vawleicung pumpi nih hman khawh dihmi in an sermi a si. Le cucaah cun China room ah hin stable room timi le developer room timi um ve i global room zong hin stable room le developer room um ve. Le maw cucu stable room le developer room timi cu zeidai dannak an ti cun developer timi cu phone tuahtu hna le phone tuahtu hna karlak i hman ding an rak sermi kha si. Asinain tu chan ah cun khakha um tuk lem ti lo. Atu i kan kut cung hung phanmi cu Stable room timi hi a tam cem kha kan kut cungah a phanmi a si. Le cucaah cun cu China room timi le global room timi hi ai dennak zeidah a si kan ti si ahcun a pakhatnak cem ah China room ahcun Google service kan timi Google Map te hna, Play Store te hna, YouTube te hna Google service paohpaoh kha pakhat hmanh a um la lo. Cun mi ta in i kuat khawh te pawl zong kha nga loh. Kan i kuat zong le kan phone ah lu zong le van onnak khin ai ong kho la loh. Mah kha China rum a, a poinak piahtana a umnak pakhat si. Cucaah cun MI phone kan cawk tikah kan theih dingmi cu China rum a si, global rum dah a si timi kha ṭha tein check hnuah kan cawk ding kha biapi taktak. Tunai ka chim bang China rum cu kokal savuit pakhat hmanh nga lai loh. Sinain global rum kan timi tu cu Atu nai i ka chimmi Google Service kan timi paoh kha YouTube te hna, Google Map te hna, Play Store te hna, Google nih a tuahmi paohpaoh kha anmah nih auto in an chiah dih i fawi tein hman khawh a si. Zeikhi dah kan i thim deuh awk kan ti si si ahcun kan cawk tikah hi global room hi kan i thim deuh awk si tiin kei nih cun ka hmuhmi si. Zeiruang tluk kan i thim deuh awk si kan ti si ahcun Google Service ai tel caah a si. Kawkal service ai telmi cu kawkal in kan duhmi paoh kan kawl khawh YouTube te hna video kan zoh khawh Play Store hna in application update kan tuah duhmi kha tuah dih khawh si cucaah cun MIphone kan cawk tikah hin China room a si lai global room a si lai timi hi ṭha tein kan cawknak dingmi dawr hna kha kan hal hna ding kha a biapi taktakmi si zeidah ai dannak um rih kan ti si si ahcun China room ahcun application Tuluk caan ummi tampi ai tel hoi. Makhakha hnahnok ngaingai. Phone kan von on tikah khin application a herh lomi Tuluk caan ai ṭialmi khi tam tuk um. Le makhakhi China rum a poinak pakhat si. Cun setting zawn ah khin language ah khin English mirang in kan chiah zongah zei bantuk caan tete ahcun Tuluk caan ai telnak tete khi a um thotho rih. Le cucaah cun China rum hi hnahnok ngaingaimi si. Cun global rum ahcun Language ah English in kan chiah sin zei bantuk hmanh kha Tuluk ca hmuh khawm ti la lo. Cun ah, Tuluk application a herh lomi tete Tuluk caan ai ṭialmi kha pakhat hmanh um la lo. Cucu global room ah a ṭhatnak pakhat a si. Cun China room ah zeidah um rih lomi si kan ti si ahcun ah, Myanmar Fuiko Fong hiti bantuk pawl kha a um lo. Makhakha mah nih khumhchom, computer in khumhchom a hau mi cu China room si. Global room tu ahcun Anmah nih awṭu in Myanmar fawng kha an chiahcia i ṭha tein hman khawh colh a si. Makhakha China rum le global rum ai dannak cu a si. Cuti sine ahcun China rum ahhin Kawkal savit cu teh khum khawh si lo maw timi biahalnak um. Khum khawh a si. Asinain anih cu mi he kuat a ngah lo ka ti cang khah. Amah App Store zawn ah khin kal in Kawkal savit tiah ṭial i makhun hnuah khin donlok suaipiak kho a si. le ma cucu donlawk suaipiak kho hman kho sila a cheukhat cucu donlawk kan suaimi cu a tlamtling lo i error a piahmi um thotho le hna a hnok ngaingai China rum khi global rum ah thlen khawh si maw ti khi biahal na um rih hoi hnga le thlen khawh si China rum in global rum ah thlen khawh si asina computer sana thlen hau computer in thlen hau le thongkul som thung hrong cu a dih lai ka zumh La cu ca cun phone i cawk hnu ah thongkul sawm thum te hna va dih ṭhan lengmang zong khan hna hnok ngaingai. La cu ca cun an chim lengmang mi cu MI setting tongh thiam lo ahcun MI ngeih lo ah ṭha ti kha an chim lengmang mi si. Cucacun MI khi a setting zong midang Oppo, Vivo ti hna an setting zong ai dang taktak mi si. La cu ca cun Zapi nih kan caah kan i buaipi lo cem dingmi kawkal zong duhtawk in hman khawh dingmi cu global rum hi kan cawk ding kha a biapi taktakmi si. M-iPhone na cawk tikah China rum a si, global rum a si timi kha na hal hna dingmi kha a biapi taktak. Cucacun hi atutan video ka van chimmi ahhin M-iPhone kan cawk tikah zei bantuk dah kan cawk awk deuh si, zei bantuk in dah kan i naih ah kan caah a ṭha deuh timi kha tutan ah van chim ka duhmi si. Hi ka video zoh tu nan zate cung ah lunglawmhnak tampi ka nei. Bye bye.